Сәлам алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху, кадерле дуслар. Бүген без сезнең белән Аллаһ Тәгалә тарафыннан иң яраткан гамәл турында ишетербез. Әйе, Аллаһ Тәгаләгә якынайта торган юллар бик күп, гамәлләр, гыйбадәтләр бик күп. Ул намаз да, ураза да, хаҗ гамәле дә, курбан гамәле дә һәм башкалар башкалар. Алар бөтенесе Аллаһ Тәгаләнең яраткан гамәлләр. Әмма дә ләкин иң яраткан гамәл ниндисен?

Дип, Пәйгамбәребез галәйһиссәләтү вәссәлам безгә хәбәр итә. Саллү галә сәйединә Мөхәммәд. Чыннан да, гамәлләр бик күп. Кайвакыт кеше бер көнне баса, төне буе тәһәҗҗүдләр укый, зекерләр әйтә, икенче көнне иртәнге намазга да басмый, намазларын да укымый, мәсәлән.

Киңәш бир әле. Синнән башка ул киңәшне беркемнән дә ишетерлек булмасын, ягъни бик әһәмиятле һәм нәкъ минем өчен файдалы булган һәм башкалар өчен бик файдалы булган киңәшне бир инде, дип үтенеп сорый Пиямбәребез галәйһиссәләтү вәссәламнән. Җавап кайтар алдыннан, әйтәсем килә, Пәйгамбәребез алейһиссалату вәссәлам тышкы күренешен генә түгел, кешенең эчке халәтен күрәдер ия. Һәм шушы җавабы белән ул шушы шәкерткә һәм һәрберебезгә бик нык әһәмиятле, файдалы һәм хәерле җавап кайтара. Ишетегез, менә Пиямберебез алейһиссалату уәссәлам әйтә, Куль әмәнту биллаһи, сумма стәкыйм. Әйт, Аллаһы Тәгаләгә ышандым, Аллаһы Тәгалә бар, бер, һәм безне юктан бар итүче ул, дип инандын, ышандын икән, мөселман булдын икән, сумма стәкыйм, һәм шушы сүзләргә, шушы иманыңа тугры бул, ягъни, Гамәлләреңне үтәгәндә, даими рәвештә үтәп, Аллаһы Тәгаләгә адым, адым якынаерга, якынаю юлында дәвамчылык кыл, дип Пәйгамбәребез галәйһиссәлату вәссәлам киңәш бирә. Шуңа күрә, хөрмәтле җәмәгать, кайвакыт без гамәлнең күплегенә ашкынабыз. Әйе, йөз рәкәгатьле намаз, мең мәртә белән шушы доганы укырга, мең мәртә белән бу доганы укырга. Әмма дә ләкин санына түгел, нәфилә гамәлләр, әгәр дә алар Аллаһы Тәгалә алдында әз булса да, әмма дә ләкин даими рәвештә булсалар, алар әкертен-әкертен Аллаһы Тәгалә алдында тагын да зуррак дәрәҗәгә безне ирештерерләр. Шат иншалла. Шуңа күрә, әгәр дә хәтта бер дә дога белмәсәк, өстәмә нәфилә зикерләр дә белмәсәк, һәрбер хәерле гамәл алдыннан бисмиллаһи рахман рахим дип әйтеп, эшебезне башлаганда, көнебезне башлаганда дога белән Аллаһ Тәгаләгә тапшырып, тәвәккәл кылып, Догалар белән әкрен-әкрен мул кылсак, ул вәгатьләр Аллаһы Тәгалә алдында бик дәрәҗәле гамәл булыр һәм, алайса, Аллаһы Тәгаләнең рәхмәтенә, бәхет-сәгадәткә бу дөньяда һәм киләсе дөньяда да ирештерер, шәт иншаллаһ. Әссәламүгаләйкүм вә рахматуллаһи вә бәрәкәтүһү.